بابا اے تھل تشریف لائے ہوئے نے۔ ملک سونے خاں بے وس، منظور صاحب، دوسرے دوست صادق صاحب بلکہ خوشی اس گل دی ہے کہ نال سیالوی صاحب وی اج آئے نے تے بڑا بھرپور انداز نال انہاں نے کلام پیش کیتا ہے تو میں مبارکباد ݙینداں انہاں دوستاں نوں جنہاں نے میݙے دکھ اچ ہتھ ونڈایا۔ مشکور ہاں میں اپݨے واجب الاحترام ڈائریکٹر انفارمیشن صاحب نال طاہر جمیل صاحب جنہاں نے اپݨا قیمتی وقت کڈھ کے سانوں ٹائم ݙتا ادبی محفل نوں باقی میں اتھوں دی سماجی شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت، نوجوان تے پیار کرݨ آلا سنگی محمد طارق جنرل منیجر کوکا کولا تشریف رکھدن تاں میں تھوڑے تھوڑے غزل دے اور اے گیت مذکورہ میں انہاں گلوکاراں دا جیڑھے ایڈی دوروں سفر کر کے آئے اور سانول سنگت دی زیر اہتمام انہاں نے ایڈا لمبا بھارا اور کوڑا جیہا سفر کر کے تے مٹھیاں گلاں سنڑان واسطے ساڈے کول پہنچے تو میں دو شعر نذر کرنا اپنے امام شاعر نال پیر وارث نال دو گلاں۔ تیز بارش نال ڈھو گجاں۔ مخاطب چھوٹے آں امام اے تاں ادب نال عرض کیتی اے تیرے بعد وچ وارثا کی دساں جو جو حال ہویا تیرے رانجھیاں دا تیرے بعد وچ۔ وارثا کی ݙساں جو جو حال ہویا تیرے رانجھیاں دا میݙے کلھے تے سر کیوں پا ڳیا ایں سوں ویلے دی ݙکھ سی سانجھیاں تیرے بعد وچ تیرے بعد وچ وارثا کی ݙساں جو جو حال ہویا تیرے رانجھیاں دا میݙے کلھے تے سر کیوں پا ڳیا ایں

پنجابی ول نظر ہووے اج پیار دی ونجلی ٹٹ گئی ہے اج پیار دی ونجلی ٹٹ گئی ہے رانجھے بھکھ دا راز اولاد دے وچ اج پیار دی ونجلی ٹٹ گئی ہے رانجھے بھکھ دا راز اولاد دے نے او چہرے انہاں دے سروں دے پھل وانگر سٹ جانے تے مردے ہی جاپدے نے چہرے انہاں دے سروں دے پھل وانگر سچ جانے تے مردے وی جاگدے نے تے رخ نشان چھیڑے تیرے رانجھے نوں ٹڈیاں وانگ جو کے تیرے رانجھے نوں ٹڈیاں وانگ جو کے زر داراں نے زس نہ چھوڑ لئیے پاک پڑھی دا واسطہ منگ وارث آجا رل کے دو پیڑیاں دوڑ لئیے پاک پڑھی دا پاک پڑھی دا واسطہ منگ وارث آجا رل کے دو پیڑیاں دوڑ لئیے۔

توں بالا ناتھ تے ٹلیوں ہن کدے ملی کسے وی جوگ نی مکران دی بالا ناتھ تے ٹلیوں ہن کدے ملی کسے نو جوگ نی مندراں دی بازی جتن دی خاطر ہن رانجھیاں نو کھانی پیندی اے جھگ سمندراں دی توں اے شعر توں بعد میں۔ ہک غزل نقل کرݨا ہے اپݨے استاد گرامی پیر فضل گجراتی دی بیت شاعر تے تہاݙی نظر نظم دا ڈپ اے وکھرا پیار غزل دا او بن سونے لفظاں دے نال گندھیا ہار غزل دا بن سونے لفظاں دے نال گندھیا ہار غزل دا لگیاں والے سارے ڈانن کوئی دوجھا کی جانن۔ لگیاں والے سارے جانن کوئی ݙوجھا کی ڄاݨے دل دیاں نازک تاراں نالوں نازک تار غزل دا دل دیاں نازک تاراں نالوں نازک تار غزل دا بندش کنیاں کناں دے وچ رس پیا گھلدا تے مستی وش وش جاوے کناں دے وچ رس پیا گھلدا مستی وش وش جاوے۔

کل ایں دا حال غزل دا تو بندش نظر کرنا ہے فاروق صاحب بندشاں تے تشبیہاں ربطاں قابل عجب لطیفاں بندشاں تے تشبیہاں ربطاں قابل عجب لطیفاں او جیہڑا اے دی جڑت نوں جاݨے او فنکار غزل دا جیہڑا اے دی جڑت نوں جاݨے او فنکار غزل دا تے روپ پھلاں دا بنی نظامی

حشر نوں سزا پاواں گا۔ کون کہندا حشر نوں سزا پاواں گے۔ کون کہندا حشر نوں سزا پاواں گے۔ کملی والے دی کملی اچ لک جاواں گے۔